I G1 Solly Makambe Tra channel leyi mi nga ku yi voneni loyi a mi nga ku n'wi voneni sweswiwani hi ye G1 Solly Makama wa kona se ni lava ku yisa mahlweni topic ya mina leyi a ni yi tsemini last ya ku kusukela loko se ni sungule ku tlela a bathroom ya makulele ma mina kusukela loko ni sungule ku tlela a bathroom ku ta haleni ma vo so ni hamba ni ya ni ya tlela a bathroom a bathroom a ni pfuka hi nkarhi wa kahle because a ni pfuka hi vo ma ten to seven ni kota ku ya kaya se mara na ku a ti ri koho ti-challenges ta ku sometimes mi kuma ku munhu loyi a nga hlamba ro hetelela na madyambu a nga sulangi mati eh nkarhi wun'wana a nga dibangi na mati ma ku hlamba ma swi twisisa mina loko ni fika laha a ni fanele ni fika ni n'wi ni n'wi dibela mati ma ku hlamba se ni tlhela ni sula laha hansi mara hi mhaka mbilu ya kahle ya mukhegula va lava a ku ri ka vona a va hamba va loko ni lava ku ndlala ni va byela ku a va dibangi mati Se va hamba va ta va ta ni dibela mati lamaya va tlhe va ni sulela hi voxe. Me a ni zangi ni ma diba mara ku ri ku a ni tshama ni kha ni ma kuma. Ni tshemba ku swi endla sense leswi ni nga ku swi vuleni. Se hi laha nyiko ya mehe ya ku cha nkatara yi nga sungula ku improve swinene kona. Hi mhaka ya ku a ka hina a va nga swi lavi ku ni ni chaya swa music so a ni chaya ka hlungwana. Ku vo ba mafaya a hi practice-ela kona hi vo a va hi nyika ndhawu hi kota ku practice and a hi practice-a hi tele mi kuma hi ri vo ma fourteen mara a va nga a va nga mind so la a va ni nyike guitar ku ni nga hamba ni famba na yo kaya se every night loko ku ri ku a hi evening a ni hamba ni ni tshamela guitar ni yi practice-a maybe one hour loko ku ri ku siku rero a ni ti nyika nkarhi wa ku tala se ni ya ni kha ni yi improva ngopfu ni improva na tinsimu ta mina makhomphozelo matsalele ma tinsimu hi loko hi ni ya ni ya endla demo ya mina ya ku sungula hi 2002. Kabot Mike se mara kwala ni sa ni hlangana na vo jabom se leswi mara swa ku swa ti-demo na yini yini ni kombela ku swi jampa because a ni lavi ku vulavula hi swa music swi nga ta endlela swi swi nga ta endla ku ni hetelela ni nga ni nga mi hetiselangi leswi ni nga ku mi byeleni swona ma vo se mi kuma ku um kaya va va aka yindlu laha ku nga wa yindlu va aka yindlu yin'wana ya rhandavula yo mara va yi sungulanyana hi switina swa semende mhaka ku a va yi voni ni disadvantage ya loko um mi aka foundation ya ko yi nga tiyangi so va aka yindlu yin'wanyana yi dumini yindlu ya kona yi dumi swinene because switori swo tala swa mafenya brothers a hi swi actela ka ka yoho ti-album ta mina to tala ti rhikhodiwe ka yoho um so yi dumile yindlu liya um hambileswi yi nga ha ri kona se va aka yindlu liya loko yi hela yi beleliwa yi fuleliwa hi mabyasi se va endla leswa swa ku yi wayela ku wayela hi loko ma ha ku heta ku levhela hi misava ivi se mi

ni longetela nhundzu ya mina ni yi tlherisela le kaya eh ni fika ni ni sungula ku tlela ka yindlu liya hi loko ka hina ku ta sunguriwa ku ku akiwa nyana yindlu yin'wanyana ye le ye le sayitini eh ya three room yi dumini na yona mo ni swi vekisa sweswo so loko se ku sungula ku ni tlelatlela nyana laha wa vo va va rhidela loko va rhidela ha ni tshika ku banyana moya ku oma a ni pfa ni vhaka na le dakar so loko ku ri na leswiya swa ku yindlu u kuma ku ya tsakama munhu a swi kota ku a pfa a vhaki dakar a tibyeli ku u ta vuya a yi vuyela loko se yi omile ni tsundzuka siku rin'wanyani vanghana va mina vo talo va vanhwanyana va ku va lava ku hundza hi le ka hina hi dyanyana se hi ta hi ta famba hi ya a Dakar se loko hi hundza hi laha kaya xikolo xi hatli xi huma hi vo ma twelve ni kuma ku yindlu ya mina ya ha ku sindziwa a i yo nguu hi hi vulongo mara ne. ka mina a ku ri swilo swa xiyimo xa le henhla ngopfu e se ndle ya mi yi sindziwile no sindziwa ma vona leswaku ku na swin'wana va ri i xiphaswana ni tlhela ni kuma ku yi biwe na xiphaswana xa kahle so a yi ni twa ku ri achievement yin'wanyana swa ku va ala ku lava ku dyela laha ndlwini vanghana va mina va ku kanuwa um ku nuwa vulongo mara mina ni twa byi fambisana na swakudya hi mhaka ya ku a ni nga tshembi ku ni nga hetelela ni vi na yindlu se loko yi tlhe yi sindziwa a ni swi twa ni swi ri swa xiyimo xa le henhla ngopfu so hi nkarhi wolowo nga ku a ni ri ka grade ten mavo so manitsongo wa mina van'wanyana va lovile um a ni swi tivi ku hayi loko vanhu va va lovini va munhu a vulavula hi munhu wa ku lova va ku may her soul rest in peace mara loko ku ri ku swi boha ngopfu eh, swi na reason yo twala may her soul rest in peace se a va hamba va nyika ngopfu timpahla tiburuku ka ka ku nghena nyana swa tiburuku ti va fashionini ha eh, ku ti mbaliwa hi vanhwanyana mara a ku nga ri leta ta masiku lama ta ku yi manya yi famba na na milenge a wu kuma ku khadi ku hubudzu hubudzu hubudzu hubudzu se vo a va ri xidudlanyana mantsongo wa mina ene u fanele u mbala buruku yi nga ku manyi phela se loko va ri xidudlanyana swi ri a va mbala sayizi yo hundza mina se hikuva va fanele va tlhela va mbala buruku ya ku ka yi nga va manyi swi komba a va tlhela va mbala tiburuku dikulunyana katsongo ka vona ma vona se mi kuma ku loko se va dyi nyika mi dyi va dyi fika dyi ni endla xi xin'wana laha ndzeni ka dyoho se ni ku fika ni ku laha ndzeni ni lengalenga mo ni swi vekisa sweswo se mi kuma va hamba va ni nyika timpahla ni kusukela loko ni ya high school mina a ni zangi ni xaveriwa mpahla. eh ku fikela na namuntlha na sweswi a ndzangi ni ni xaveliwa mpahla se that's why um okay ni vula ka hina that's why uh mi kuma ku van'wana nkarhi wun'wana vo chansa va ku va ni xavela xikipa va va hlamala ntsaka ngopfu se va za va twa ngo ku a na ha tsakelanga swo ntsena kasi ni tsakeli swona i mhaka ya ku i swilo leswi ni nga zangiku ni swi kuma ma vo se mi kuma matsongo va hamba va nyiketela mpahla va nyiketela mpahla swi za swi fikelela laha se ni nga kuma computer ni sungula ku record loko ni sungula ku record ni kota ku endla nyana swimalani ivi loko ni endla swimalana switsongo ni decide ku hi ku matsongo va ni nyiketela tiburuku na swikipa a va nyika na swikipa ene xikipa xa ku nyikiwa hi n'wansati phela ku na disadvantage ya ku swa endleka u kuma xigandlinya mavele wavo mara a swi va swi ri kahle vhela swi ni fanela hi ku ya hi mina se loko ni kumanyana mali ni decide ku no hi ku mhanitsongo va tshama va kha va ni nyiketela tiburuku nkarhi wun'wana na swikipa swi nga va njhani loko se mina hi swimalani leswi no ya ni ya ti xavela tintangu se loko ni ya ku xaveni ka tintangu ni fika ni kuma ku Ti kona tintangu ku na ti-sandleys tin'wani ta ni ringana nyana um ti endla 350 rand hi hi a ku ri vo ma 2000 hi nkarhi wolowo uh hayi a ni swi tivi ka ku ri rini 2000 twa nga ku yi khale ngopfu a hi swa khale ngopfu leswi kumbexani vo ma 2006 kun'wani kwalaya se ni kuma ku um tintangu letiya ti endla 300 ti-sandlis letiya ti endla 350 rand ene mina hi ku ya hi leswi a ni ri xona ne mi kuma ku nkarhi wun'wana wu khombo ma 400 rand hi ku ya hi vusiwana bya mina a ni faneke ni ni mbala ntangu yo voma 80 rand so loko ni vona ntangu yi ni ringana kahle ku ri 350 ni khome 400 ni swi vona ku yi nga ni ringani a ni twa ni humeleli ngopfu evuton'wini ku ni mbala ntangu ya 350 rand vito ra ntangu ya kona a va ku i palfacon hi laha swi nga sungula kona swa ti-palfacon se ku lava ku twa ku ku sukela laha ni nga mbala ti-palfacon ku ta haleni swi endlisi ku yini ni kombela mi yingisela ka episode leyi landzelaka inkomu o oh, ni byela vayingiseri ni kombela mi yingisela ka episode leyi landzelaka inkomu